Kua ngaro kē ngā tino tikanga e pā ana ki te moko. Tēnei mea te moko, kāre nui ōku mōhiotanga mō tērā momo mahi. Kāre au mōhio mō ngā tāne. Kāre au i ketuketu i roto i ngā āhuatanga o tēnā mō te moko. Atu i ō kāwai whakapapa Ngāti Porou, ā, Kāre anō au kia kite i ētahi ture, i tētahi rārangi ture, me kī, ā, kei tēnā, kei tēnā, hei ka pōhēhē au i ētahi wā, me pakeke rā anō te tangata e whai ia i te moko kauae, engari i ēnei rā hika, kāre anō kia puta atu i te kura tuarua, kua tāngia ki te moko. Ko te kōrero
I rongo au mai i ētahi o oku mātua o oku tīpuna, ko ngā mātāmua o roto i ngā whānau, ngā mea mau moko. I a mātou e tupu ana he me whai mana te tangata. Ka rongo mā tō mātou mātua e koro ana mō tērā āhuatanga. Kāre koe e whiwhi, kia eke rawa koe ki te taumata o te mōhio atu ki ngā kōrero o tō hapū. ki ngā mōteatea, ki te whakapapa. Ngā āhuatanga katoa e pā ana ki tō hapū, ki tō iwi, whānui tonu. Tō mātua kana, i whiwhi e ia i tōna moko i runga i tōna tino rangatiratanga. I a ia te mana mōhio te kōrero Māori, te tuhi pukapuka, te tū ki te kōrero. I a ia wēnā pukenga pukenga katoa, me whai moko rānō a ia ka tika.
He aha tā Ngāti Porou ture mō te mau moko? Kāre mā te iwi e whakatakoto te ture. Kei roto i ia hapū, kei roto i ia whānau kē te pātaka i ringa kōrero mō tēnei hanga. Kia hoki atu au ki te titiro ki te 13 kuia i a au, Tā ia o aua whakapapa, ehara i te rite tahi i aua whakapapa, he rerekē. Nā reira te whare kōrero o ia hekenga aho, kāwai tangata, he rerekē. Nā reira, kia ahatia te iwi te kōrero, he aha? Kōrero māu ko taku kōkā, ko tāna, mehemea i puta mai te wairua ki roto i a koe, ā, kia kawe Ā, tēnā mea te kaua e moko, kei a koe te tikanga. Me tōku whakaaro, ā, kāreau te hāngai ki tērā, ki te mau moko, engari i roto i ngā tau, ana koe i puta mai tērā wairua, me mau tērā, tērā taonga, ko te tikanga kia rongo ai au te mamae i kawea e ngā ngā tīpuna kuia, o rātou ngā wahine, i te matetanga o rātou tāne, o rātou tama, o rātou mokopuna i roto i ngā pakanga. I taku mautanga i te moko, i te wā i tāngia, i toku kauae, i tino rongo au te mamae i rongo rātou i taua wā. Herea te mea he tikanga, engari koira te take e kawea nei e au te moko. Mōku, haere au ki ngā hae o taku whānau. Te mātāmua te taha o taku māmā, te mātāmua te taha o taku pāpā. Ana, Whakatakoto au taku kēhi ki reira, pēhea ō rātou whakaaro, te whakaae mai, te whakahē mai rānei. Which camera are you looking at?
Tēnei. Oh, okay. Te, te pihone. Te pihone. He aha ngā ture o Ngāti Porou mō te mau moko kauae? E ai ki tāku e whakapono nei, kei roto, kei roto kē nei te tino, te tino ture.
Pēnei i au nei, ehara i te mea i te hiahia au i te mau moko, kāre rawa atu au i whakaae ki te mau moko, engari te matehangātanga atu o taku māmā āhua kotahi tau pea ki muri, ka hiahia taku taina te mau moko, ka tae atu au ki tō mātou whare, te whare o te whānau. Taku taetanga atu ki reira, he ika rongo katoa au i tētahi wairua kāre nō kia rangona. Ka tangi au mai te, mai te kēti tae rawa ake ki te, ki te whare. Nā, nā reira au i mōhio, oh, me takoto au ki te tēpu. Hoi nō rā, tēnei wā, e, kua huri te ao, rā tonu ngā mea taitamariki nei, ā, ngā mea tū pakeke, ā, e mau moko ana. Kei a rātou tēnā. Hoi anō aku whakaaro mō tērā āhuatanga, mēnā kei a koe, ā, te, te kaha ki te mau i tērā momo kawenga, ē tā, kawea. Me kī e rua ngā momo moko, He tāmoko. Ko tētahi ki te whakatāhua noa iho i a koe, nē. Ko tētahi te mea hono, nē, te tino. Hohonu. Hohonu. Te wā i haere au ki ngā tāone, koina ka kite atu ngā momo moko tae noa ki ngā Pākehā, nē, kei runga i te tinana. Hei aha, kei te pai tēnā. Koinā, he decoration me kī. Whakatāhua i a koe.
Hoi anō, ki a au nei, he aha te tino take e hihi ana koe i tērā tūmomo whakatāhua, momo toi? Ki a au nei, he momo waitohu o tōu ake mana, tōu ake wairua, tōu ake tupuranga. Pērā ki ngā tāngata kei roto i ngā whare herehere nei. Mahia mai rātou ā rātou moko, he aha ai? Kua pāpouri rātou i ō rātou mahi hīanga nei i te ao, haere ki reira ka ngaro tō rātou mana, nē. Me pēhea te hiki te wairua o te tangata, ahakoa he aha ōna mahi, ko wai ia i whaka, i hokia mai tērā atu āhuatanga. Ki te hoki mai whakamana i a rātou ahakoa ngā raru i pā atu ki a rātou, ki te hiki te wairua. Ko wai au te, te, uh, te whakawā i ngā tāngata o nāianei? Mēnā he painga kei roto i tēnā mea te tuku pikitia he aha rānei i runga o ā rātou kiri, kei a rātou tēnā. Mōku ake, ā, pai kē, pai kē ki a au te tiki i ngā moko o te ao Pākehā nei. Anei taku moko, nei, anei taku moko. Ko te lepi. Ko te lepi. Ā, he ataahua te titiro atu. Ana i runga i te upoko, ā, parenitia mai rā, ā. Pai ake te kite atu i te ingoa o Ngāti Porou i runga i taku poho. Tēnei rā, ehara i te mea he āhuatanga kei waho atu i tōku kiri, kei waho rānei i ahau, ā. Ā, pēnei te, te kiri, noiho nei. Hāunga atu e kī, Anei taku māmā, anei taku pāpā, anei aku tipuna, at. Rite tonu tērā ki ngā tīpuna, ki ngā pāpā o tērā moko, o tērā moko. Me pēhea te kī, ā, ko wai, ko wai, ko wai? He pēhea te anga mai o te tangata ki tō moko i waho o tēnei rohe? I te mea he kāpō au, kāre au e tino mōhio.
Kāre anō tētahi kua paku, ā, uia mai ki au mō taku kauae. Tēnā, tēnā. He aha hoki, e auā? Kaingākau ana te nuinga o te tangata, kāre anō au kia rongo ētahi kōrero weriweri ki ahau. Whakahīhī tonu ana au ki taku, ki taku, ā, ki taku āhua, ā, ahakoa tiro, ā, pēhea te tirohanga a, a wētahi, Kare, kare, kare aha ki a au. Ko rā waho, ko whānui kē rātou ki te kite, kite tēnā mea te moko. Engari te kāinga e āhua a kare koe e kite ana, engari kei konei, engari he, he mea hau tonu ki roto i te ao o Ngāti Porou. Taku mata nāna nei au i whakawhānau ki tēnei taonga, he tangata mau kanohi hoki, ka mema e ai a ki ahau. E ko. Tukuna rātou kia titiro. Mā rātou te kite. Mū te mau.
Kua whakaaro ko tae rānei ki te wā me whakarite tikanga, me whakarite ture rānei a Ngāti Porou? Mo te mau moko ko Turaiti rānei.
He pātai kaitā tēnā. Karau mōhio, me pātai koe ki ngā tohunga e mō ana i ēnā āhuatanga. E kore taea te kōrero ki te tangata, whakakorea te nanae. Ka hiahia te tukua me te mōhio noa i ngā whakatūpato. Tērā tētahi ngākarangatanga o tōku tipuna, ka kite ia i te iwi e mau moko ana, te iwi nā te nui o rātou ka kī nā kē a Chin Chin mah. o ngā mea e mau wātekrihi ana, he wātekrihi, he pūhā kei ngā kauae, ko rongo koutou i ērā o ngā kōrero. Me pania runga kanohi ake mō te tangata rātou te tikanga o te. Te whakapapa tonu mō. Whakapapa mō te purutanga o tōna kanohi. Taku mōhio e kore e taea te whakaturengia te mau moko nō te mea, kai ia tāngata tōna ake whakaaro mō te mau moko, Nō te mea, i roto tonu i taua tangata, tōna mōhiotanga, tōna pīrangi, tōna hiahia ki te mau moko, ā, nō te mea ka mōhio rātou āhea te wā tika mō rātou kia mau moko, Āe, te āhua nei kei te maranga mai anō te moko. I te pakeke rawa atu au, ka, ka haere au ki te, ki te whai moko. He moko tōku kei konei e pā ana ki taku kōrero, ki taku taha o Ngāti Kahungunu, ā, kei tēnei pakihiwi he moko e kōrero ana mō taku Ngāti Poroutanga me, ā, te, hoki atu ana ki te moutere o Mauke i ngā Kuki Airani. Nō reira, kei tēnei tēnā taha, kāre te tanga titiro mai koe ki a kāre koe mōhio kei reira e nā moko, engari kei konā, ko au kei te mōhio i ō rāua kōrero, ā, nāku i kōrero ki aku tamariki, he aha te tikanga o tēnei, he aha te tikanga o tēnā. Nō reira, āe, Pai tonu ki a te moko, engari kia whai kiko, kia whai tikanga tonu te moko i mua i te, i mua i te haere koe kia tāhia koe. Ae, me whakarite tikanga. No te mea he pērā anō ki te whakaatu, te mau moko, te whakatū whare, te whakarākei i ngā whare, ko tētahi mate, he mate te whai hei whakaū i te mauri o tētahi o ērā o ngā mahi. Tātou o tēnei rā hei ka, kua. Kua whakawaia pea e te ao e noho nei tātou ka taea e tātou te whiriwhiri i ngā mea e hiahia ana e mātou te whakarere i ngā mea kāre i mātou i te hiahia. Engari, ērā momo āhuatanga, kāo, kāre taea te whakarere. Koinā tāku kite te wāho ki te moko. Engari ko ngā ture, Kua tuatahi, me mōhio te tangata ki te mokoro Māori. Ko te mate o ngā mea ināianei tā rātou whakapae, ko te moko anake koinā tā rātou koha ki te ao Māori. Ko te mehemea, ā, ka tāngia au ki te moko koinei nake tāku whakaatu ki te ao he Māori ahau, kāre i paku aro ki te whakaaro Māori me te ārero Māori. Nē, koinā ngā ture, wānangahia tō whānau, tō hapū, ō kārangarangatanga, me mōhio ki te whakaaro Māori me te kōrero me te ārero Māori, Atu i tērā, kia tāngia tō mata ki te moko, mēhau atu ki ngā wāhi tōtika mō ngā wāhine mau moko. Me whakarite tikanga ture rānei a Ngāti Porou mō te mau moko? Ko pākeke te ao Māori. Ko tino Pākehā, mehemea e hāngai ana ki tērā whakaaro kāti me noho tahi te iwi tuatahi, me whakakotahi te iwi, te iwi Māori, te iwi, me whakakotahi ngā hapū, me whakakotahi ngā whānau. E nāianei ka haku hoki mai ngā whānau mō ngā hararei ana ka wehe atu. Kāre he, he, he, kāre he pūtake i te kāinga hei, hei whakatau me pēhea te kawe, he tikanga, tikanga hau, mō tērā mea te mau moko. Koina te take kei te wāwā haere, Tēnei kaupapa te kauae moko. Kei, kei tēnā tāngata, ko ia tonu te pāhi, kei a ia tonu te mana hei kawe atu i ēnei taonga tuku iho. Ā, engari, e tātou e mōhio nei, ā, i ngā rā o mua ko ō tātou mātua tīpuna e noho tahi ana, e kōrero, kōrero ana, ā, ka mahi koe mō te hapū. Me tuku mā te hapū e whakarite ngā tāngata hei mau Mau moko kauae, mau moko runga i te kanohi tinana. Mā te hapū e whakarite kia awa nei. Ko te hapū hoki ka mōhio anei ngā kaupapa ka oti i tēnei tangata te mahi, koinei he te tangata e kitekite ana e mātou i runga o ngā marae e kawe ana i ngā kaupapa e pā ana ki te iwi, ki te hapū hoki. Ki a au, mehemea ka mau koe i, i taua moko kauae, ehara tōhau huarahi nāhau anake. Ko tōhau huarahi, ā, me kī hei tauira mō ngā uri whakatipu, mō tō hapū, mō tō iwi, nā reira mehemea he karanga, ahakoa kari haramai hāngai ki a koe, mōhio tonu he kaupapa kei te haere ki tō hapū, ki tō pā, ā, ka tika rā me hana atu koe ki reira. Ko rahi rawa pea, a, mo te hunga e mau moko ana. Hello tino moe o yeah wow.
Ae te ahunui ko nui ko nui pea tera. Rongo korero i tainahi nei tetahi e korero ana mo te moko ka ka mea mai ia ki au hei ka pera ki te koito Kei te katoa. Ma ratou an, ratou ano e titiro, he aha te take ki te kawe ai ratou, he aha to ratou, he aha to ratou koha ki te iwi Maori. E kawe nei ratou tera taonga. Me whai wa tonu te whakaaro mo nga tikanga o te ao Maori. Kia penei taku korero, a, te tohunga, a, ringa whakairo, a, Tākuta, Pāka Riki Harrison. E ai ki te kōrerotu i taku whānau, i haere atu te hunga hau, te hunga kei te opeope i te tāmoko o nāianei, arā, ko Derek, ko Mark mā. I haere ētahi o rātou ki te ui atu ki te matua nei, tō mātou pāpā, Pāka Riki, pēhea ōna whakaaro mō te whakaora anō, whakarauora i tēnei hanga. Ko tana whakautu, waihotia ki te pō. Ki te āta titiro tātou, ā, kei te rahi ake ngā nama o ngā tāngata e mau moko ana, koia nō roa tāku ki a rātou tērā. Kei a rātou tērā, ehara i te mea he whakahāwea i a rātou. He pai tonu kia rahi tonu nā ngā tāngata e mau moko ana, nō te mea, he taonga nō kui mā, nō koro mā, Kua roa e tāmi ana e tauiwi mai te haramaitanga ki konei ki Aotearoa nei, engari, kua ara ake anō ki runga te āhuatanga o te mau moko, ana, kua kaingākau te iwi Māori ki te mau moko, ā, kei a rātou te tikanga. Pirangi rātou te mau moko, e Mahia, mahia, kei a rātou. Nō te taenga māi o te whakapono o te Karaitiana nē, i tohungia tātou kia whakarērea te moko, ināianei ko Ngāti Porou tētahi iwi kaha ki te whai i te moko. Ko whakaaro. Tuatahi ake, ahakoa i kīia kua whakarērea, engari o ētahi o ngā tīpuna i te mau tonu i tēnā āhuatanga. He maumahara tonu a Barnard Burns E Pākehā, e, nō te ao Mihingare engari i mokohia ia e tana iwi Māori. Kāre i ngaro i te wā i tae mai te Karaititanga, Karaitiana Tang ki a tātou i reira i tērā wā. Nā te aha au i mōhio i rangahautia au i aku whakapapa kei hea te moko kau ai i roto i aku kāwai hekenga tangata i taku māmā i taku pāpā, i kite ake au, 13 aku kuia e mau moko ana i aua rā. O roto i a au o te eiteitanga ā-mate o Te Whānau-ā-Rākaiorō o Te Aawera, Ko ngā kuia o reira i a Heneriata Pūhata Mākarine mā nō muri mai i tērā, he kuia mau moko. Nā reira aua tāngata i tūtakina ki te Karaitianatanga i reira kē. Mutu mai pea i a rātou, ko te wā hoki ngā Rastas, tērā te koirā pea ngā Māori O tēnei motu i pupuri i tēnā o ngā kaupapa o te moko, ā, koinā tā rātou, ā, he kapo ake i tērā o ngā, ngā kōrero o te karaipiture he tāpiri ki wā rātou mata, nā ko rātou e mau nā i ngā moko i tēnei wā. Ko te take pea e kaha whakaoraora anō, ā, te iwi nei i tēnei mea te moko, I te mea ko, ko Maaka um, tētahi tangata um, o tētahi kāhui moko e kaha uh, whakaora i te, i, oh, i te moko. He taonga puiaki tēnei, ka mutu. Rokohanga ko te mea nui ki a au kei te ngaro i roto i ngā whai whakaaro o te hunga ka mau atu, ko te wāhi ki te tapu, te wāhi ki te mana o tēnei taonga. Nō te mea ko ēnei taonga, He tohu whakaheke toto. Nā me pēnei pea taku kōrero, kāo mōhio mō iwi kē, moe ake rānei, engari ka kōrero mō ōku tīpuna, mō te hau kāmau. Te wā i tāngia te moko o te hau kāmau, e rua tekau ngā tāngata i patua hei whakaū i te mauri o tōna moko. Koinā anake tāku rongotanga i tēnā kōrero, koinā anake te wā kua whakaaro au tēnā pea ka riro i a au, he moko kauae mehemea ka taea au te whiriwhiri ko wai ngā rua tekau tāngata ka patua hei whakaū i te mauri o tōku moko. Engari, taua i ērā wā, ko ngā tāngata mau moko ko ngā ariki me ā rātou ware. Nā te nui kaha nui o ngā tāngata e mau haere ana i ā rātou moko i tēnei wā, ka raua whakapae ana he ariki katoa rātou, nō reira ko tāku whakapae he ware.
Nō te taenga mai o te Karaitiana i whakarērea te moko. Ināianei ko Ngāti Porou tētahi iwi kaha ki te whai i te moko. Ō whakaaro ki tērā? Kia nei, he rā wā ngā kitenga a Kuia rā, koinei koro tēnei ko Tāretisa me tino te moko tū ai a mātou, a Mitia rā mō te tipuna a Hēni Taua, te ao māo o Iramutu kua rere ingoatia ki te Kuia rā, te māmā o Harry O'Brien. Ara noa i tapiro ara e te ata hamarahera. I a matou e tipu ana, i kare matou i kite te moko, ana engari to matou kuia a Hieni Ngaropi White, koi anake te mea i kite matou, a, i roto i to matou ao e kawe ana tera taonga. I te matetanga o Tareti, kua rere kuia ki te rau e, i, i mau moko ana. I wā kore whakaaro kua mate rātou, o, kia pōhē ana, ka mate tō te moko e taea rātou. I whai mana tō te tangata mō te Panihareti, te moko o tana kanohi. Meni wāhine pai. Tino waeine rawa atu, a Painia Rutu konei pea, koe no wako whakaaro, pena mene i au te korero, kare tika ke mau haere tia mo te kore take no iho. Ae, he mana tonu to te, to te moko, kare pani no tia, a, mo te kore no iho. Peni tonu te mai nga, kia tu mau, timata mai koe e, te tiki, tiki wahi ai te, i te one, e mei te hangi, nga pohatu, whakare, Ka ata noa, ka piki haere tō wārio. Mutua tō wao, ko taua i kī, ki mua, Ua tē, kāre kē, haere mai i Hāngē, kua tīmata mai te whaikōrero nei mua. Kāre mō ngā nekeneke o muri. Koirā rā ngā toutou i a rāua. Ka tae atu ki mua, nei te kōrero rāua i te ao mātau. Ka kore ngā mea pakeke tū te kōrero, mau māua, neke atu. Ma ngā mea kei muri e whai atu ana e hiki ngā āhuatanga. Mōku ake mō te moko, kāre tari i a au te mau moko, nō te mea, kāre tari i a au te mau i te whakamamae o te tāngi o te moko. Kāre wau i tino pīrangi kia mokohia toku konohi i te mataora, nō te mea, Ki a nei, pai noa iho tuku ahua kia penei. Waiho te moko mo na mea rangatira nao whakaaro, na mea tino kai ma ngakau ki te mau i te moko, waiho mo ratou. Kare tae te korero mo etahi atu tangata, na te mea kei ei ano ona whakaaro he aha te take e whakaae nei eia kia kawea e ia Tēnei taonga i te moko. Mōku ake, ana, mā te wairua, mā te wairua i tuku te whakaaro, ā, me, me, me mau moko i tēnei wā, ā, i runga i tērā, ana, ki te mau moko. He mea tautoko nā te māngai. Kai pāho.